Hawa, salam bolsun mähriban doganlar, gadyrly ildeşler, bir täze başlajak bolup kesildi. Hawa, bu gün sekiz mart Halkara hatynlar güni. Bu güni tüýs ýürekden bütin zenanlara, gyzlara, bütin ynsanlara gutlaýaryn ynsanlyk adyna. Şol sebäpden şol Türk taryhynda, türk taryh, türkmen taryhynda şol zenanlar hatyllar diýilýär gadymky türkmence, türkçede. Hatyllar barada käbir zatlary, däpleri aýdyp geçesim gelýär. Şu wagtdan salam aýtýan tüýi dostlara hemmäňize salam aýtýaryn. We ýene soňrak geljeklere-de salam aýtýan, belki gürrüň kesipde jogap berip bilmesem bagyşlaň. Bir gysgarak maglumat berjek bolýan. Aslynda şol Türkiýede bir Osmanly miniaturny kadr diýip bir kitapda ýazypdym men şol. Şol hatyllaryň res suratdaky miniaturdaky ýeri diýip, şoň öňünde şu kitabyň öňünde biraz şol gadym döwürde türkmenler, türkler hatlylara nähili garaýardy? Şol barada biraz açyklamalary berdim. Yslamdan öň nähilidi, yslamdan soňra nähilidi, soňky döwürlerde nähili üýtgäpdir, şolara deginip, ondan soňra şol zada geçdim-de, sungatda nähili hatlylara ýer berilýär diýip. Şol başyndäki şol yslamdan öňki döwürden bir azajyk bir bilgi berjek bolýan kän köpeltmäni şol halkara hatynlar güni bolansoň şu mynasybetli. Hawa şunu ýaly başlaýaryn onda. Biraz türkmençäde geçirdim. Yslamdan öňki türkler baradaky maglumatlar Milatdan öňki dört müň, dört müň bäş ýüzünji ýyllara gabat gelýär. Ilki bilgiler, maglumatlarymyz şo taryhly, yslamdan öň dört müň, dört müň bäş ýüz ýyl öň. Diýmek, o sumerler döwrüne gelýär-de. Bu esasy maglumatlaryň arasynda hatyllaryň esasy gurluşyny, enelik we gahrymançylyk hökmünde saklamagyň özygtyýarlygy ähmiýet gazanýar. Şol döwürdäki ýazylan ýa şol döwürdäki rowaýatlarda hatyna iki göz ile seredilýär. Iki sypat bar hatynlarda. Biri enelik, ony hiç wagtda aýyrgam bolmaýar, eneliňkden aňarda bir mukaddes bir mertebe-de ýok. Ikinjisem bolsa gahrymançylykda bar. Indi bu döwürde gahrymançylyk diýeni erkekler gelýärda akyla kelle. Şol döwürdede hatyllaram gahrymançylyk bilen tanalýan eken. Demek gahrymançylyk dogrudanam özlerini görkezipdirler. Birde hatyllaryň hukugy diýip bir zat bar. Hatyn haky. Hatyn haky Taňryň haky bilen deňdir diýip şo derejede ulaldylýan eken. Hatynlaryň hakyny. Möhüm bolan hukuklary ene hukugy diýip atlandyrylýar, ony Hudaýyň hukugy bilen deňleşdirilýändigi şonda şo çeşmelerden belli bolýar, gadymky çeşmelerden. Bir-de her bir Ýurduň, halkyň öz bir zady bar, mifologiýasy bar. Gadym dessanlar, ýaradylyş barada, dünýä barada, nähili dünýä gelýär, nähili bolup, mysal üçin, Adam we Hawaň jennetden kowulşy, dünýä gelişi. Şoňa meňzeş ýunanlarda, türklerde-de özlerine has aýratyn dessanlar bar. Şol dessanlaryň birinde Iň uly taňryň ady, oňa-da Ülgen beý diýilýär. Şol Ülgen beý iň başda dünýäni ýaratjak boldy, her zady ýaratjak bolanda şeýdip durka, näme etjegini bilmäni, suwuň içinden Ak ene, Ak ana ýazýarlar türkler, Ak ene diýen bir peri çykyp, şoňa nähili barlygy, barlygy, dünýäni, hemme zady nähili ýaratjagyny öwretýär. Şol Ak ene. ylham perisi diýilýär. Şo ýerde hem bir enäň ýol görkezýändigini, ýol görkeziji bir güýçdigini şeýle nygtap geçilýär. Ýene Orhun ýazgylary bar. Orhun ýazgylary şol göktürk döwründen galan, göktürkler bolsa milady ýedinji, altynjy ýüz ýyl, den sekizinji ýüz ýyla çenli ýaşan uly imperatorlykdyr Göktürkler birinji gezek bir imperatorlykda türk adyny göterýärler şonda şol ýazgylarda şol daşlaň üstünde ýazgylla o daşlaňam şol ýazgylaň atlaram Tonýokuk ondan soňra Bilge han ondan soňra Kültekin Şolarda şeýle setirlere gabat gelýäris, Taňry adam, erkek we zenany, hatyny, dünýä höküm etmek üçin bilelikde iberdi diýýär. Ikisi bilelikde höküm etsin diýip iberdi diýýär. Ýagny erkek höküm etsin-de, o-da oňa gulluk etsin diýmeýär-ä. ikisi bilelikde höküm etsin diýip bile iberdik diýip ýazylan zatlar bar şol taryhy ýaňky Orhun Göktürk döwründen galan çeşmelerde şoňada gabat gelýäris. Ýenede gadym dessallarda hatyn mukaddes şahsyýeti göterýär we ylahy barlyk hasaplaýanýar. Ylahy. Ylahy bir barlyk. Ak ene meselem ak ene diýip söz etdik, o şon ýaly. Hatda Oguz hanyň ejesi bar. Adam Aýhan, Aý Kaan ýazýarlar türkler. Şolam Aý Kaanla bir uly ylahy güýji bar şonuňam. Indi şo taýlarda-da bir enäň we kadyllaryň şeýle uly mertebä eýedigini görkezýärler. Ýene-de türkleriň aňyrsy bir gurtdan gelýär diýilýär. Şu gurtam erkek gurt däl-ha. Orkaçy gurt. Gyz gurt-da, hatyn gurt. Adam Asena. Şolam ýenedik türkleriň nähilli hatyna ähmiýet berýändigini görkezýär. Bir zenan gurtdan gelýär türkler. O ýerde hem görýäris. Korkut ata estallaryna-da köp ýerlerde şol hatynlar barada rowaýatlar, dessanlar bar. O ýerde-de ulaldyp görkezilýär ýene-de. Hatynlaryň hasyllygy möhüm bolan türk jemgyýetinde çagasyz ýöne hatynlar ýigrenilýär eken, ýöne çagasy bolmaýan hatynlar hiç söýülmeýär. Ýöne şu ýerde bir mesele bar. Çagasy bolmanda meselen şu wagtam şeýleräkdä çagasy bolmanda bir atyn zat bolanda şony kiçeltjek bolýalar. Dogry çagasy bolmaýany halanmaýa ýöne diňe hatyn däl erkegem halanmaýamyş şu tarapy bar. Erkegem hatynam ikisem halanmaýamyş gadymda. Şoňa mysal üçin ýaňky Gorgut ata dessanlarynyň birinde Ýaňky Dirse han Baýyndyr hanyň myhmançylygyna gitýär. Baýyndyr han, ol han türklerden. Şol bir zyýafat berýär, sadaka berýär, şonda Dirse han-da şoňa gitýär. Ýöne Dirse hanyň çagasy bolmansoň, şony gara öýde oturtýarlar. Ak öýi bar, gara öýi bar-da türkmenlerde. Şol ak öýde biraz abraýlyrak, ulurak, meşhurrak serkerde başlyklar oturýar. Gara öýde-de şu ýönekeýräk adamlar. Oňa-da çagasy ýok diýip şony iberýärler, oňam gaty degýär ýüregine. Ýagny Dirse hanyň. Soňra-da agşam öýüne gelende aýaly bilen uruşýar, jedele galyşýarlar-da, çagasy ýokdugyny. Şu ýöne şu ýerde şony görkezýär-de. Çagasy bolmaýan diňe zenan üçin däl-de, erkek üçin hem bir kiçilik hasaplanýarmyş. Ýene-de türklerde hiç wagtda gyz bilen erkek aýry tutulmaýan eken. Haklaram deňmiş. Deň hukuka eýemiş hemmesi. Araplarda bilýäňiz-ä, yslam pygamberimiz gelmeginden ozal Gyzlary-da pahyr çagajyk gundaklyka gabra diri-diri gömýärmişler-ä. Bir ynsanyýetiň kabul etjek zat däl. Şol döwürde türklerde ol gömmek asyl akyllara geljek zat däl. Erkek bilen gyz deň tutulýar. Gyzam dogsa begenji toý edilýänmik, erkek dogsa-da. Ikisem deň. Yrs bolanda-da ikisi deň suratda berilýän-ä. Deň hukukly. Gyz erkek zady ýok türklerde ýok türkmenlerde ol wagtda. Ha Merkezi Aziýanyň türk döwletleriniň hemmesinde ýani yslamdan öňki döwürde iskitler ýa-da iskifler diýýärler türkmenlerde hunlar, göktürkler, uýgurlarda hatyllaryň möhüm hukuklary we ygtyýarlyklary bar özleriniň. Mysal üçin, skitler, Skitlerde her bir zenana erkek ýaly sowaşy öwrenmeli, sowaşjaňmyş özlerem. Sowaş wagtynda bu erkek oturmaly, sowaşmaly, zenanasy çörek bişirmeli, beýle zat ýok-a. Erkeklerem, zenanlaram sowaşjaň, indi her gaýsy sowaşyda öz edip bilen işleri bardyr elbetde, bilelikde sowaşjy bolup ýetişýänmişler. Diýmek erkek aýal zady ýok tapawut ýok o ýerde. Türk hatynlarynyň gahrymançylygyň köp sanly mysallary eposlarda, Gorkut ata dessanlarynda we ýene beýleki ýerlerde görünýär. Hatda Manas diýip bir zady bar gyrgyz türklerinde şol Manasda Manas beýik gahrymanlary gyrgyz türkleriniň şony duşmanlar guýa atýarlar onsoň Şony guýudan çykarmak üçin Burla hatun, Burla hatyn özi serkerde bolup bir goşun gurnaşdyryp, duşmana çozüp şony halas etýär, guýudan çykarýar ýaly. Baş serkerde kim? Ýaňky Burla hatyn. Seljukly döwründe-de şeýle bolýar-a. Seljukly döwründe-de Tugrul beýiň wagtynda Şol öz dogany bar, Ýenal beý dawa, kiçeňrägi. Şol Tugrul beýe garşy sowaş açanda, bir ýerde gabanýar-da Tugrul beý. Ýaman zada düşýärler, bir howpa düşýär o kiçi dogany tarapyndan. Şonda zenanasy gelip şoňa kömege ýetişýär. Zenanasy bir serdar bolup gelýär-ha öz goşunlary bilen. Diýmek, şeýle. Biziň aramyzda türkmenlerde, türklerde zenanlaryň hemişe hatyllaryň beýik orna eýe bolupdyrlar, hiç wagt kemsidilmändir. Soňra gaýtam arap adyň täsiri täsirinde biraz kemsitmeler bolupdyr. Ýogsam aňyrsynda ýok türkmenleriň, türkleriň. Şon ýaly bolup, şu gün indi sekiz mart zenanlar güni. Senä bir gezek ýene-de şu sekiz marty tüýs ýürekden gutlaýaryn gadyrly gyzlarymyza, zenanlara, hatynlara. Şeýlelikde öňki geçmişimizi bir ýatlaýyn diýdim. Biziň üçin zenanlara diňe sekiz mart däl, türkmen türk taryhynda her günümiz sekiz martmyş. Hemişe bular gymatlymyş ýanymyzda. Ýylla bir gezek oň üçin dabara edip gutlamaga-da gerek ýokmuş, hemişe-de özi bir depelerine täç edip saklanýarmyş aýal-gyzlarymyz. Ýene-de bolsa Halkara zenanlar güni iň azyndan şony ýatlap bilýäs, gyýmatlaryny ýaňy Ewez ýanymyzda bir ýadymyza düşürip gutlap bilýäs. Bu-da erbet däl, bu-da gowy, şol üçinem tüýs ýürekden gutlaýaryn. Hawa, meň niýetim bu gün uzyn bir gürrüň bermek däl, şu Gutlag bilen birlikde biraz şol türk taryhy, türkmen taryhy, türk taryhy ikisi bir bile bolýar-da, şony bir ýatlaýyn diýdim. Birem hatynlar diýip, näme üçin öňem bir gezek aýdyp geçipdim, hatynlar sözüni ulalýan, şony ulanmak gerek özem. Näme üçin aýallar diýseň-ä arapça aňyrsy zatlar. Ýa agzyma-da bir gelişip duranok, ýöne Türkmenistanda aýallar diýýärler-de. Zenanlar diýseňem zeniň özi zady bolýada alat jemi bolýa. Zenan, zenan diýilýada. Heleý diýseňem biraz şo ýeňilräk gelýär. Şol üçin biziň edebi metinlerimizde türkmen klassyk edebiýatynda-da, bütin türk taryhynda-da hatym sözi kän ulanylýar. Şu wagt Azerbaýjanda-da gadyn diýýärler, bular kadyn diýýär. Hatun diýilýän ýeri bar. Biziň öz edebi miraslarymyzda-da şol hatyn gelýär-de. Şol hem çyn türkmen sözi, hem edebi agyr söz. Zeni, zeni zenan etmäge gerek ýok, aýal ulanmaga gerek ýok. Şol üçin men öz türkmen sözümiz bolan hatyny ulanaýyn diýdim we bütin dünýä hatynlaryna, gyzlaryna bu güni gutlaýaryn. Biraz gijrägem bolan galan bolsam. Allah kuwat bersin janlaryňyz sag işleriňiz ileri Azatlyk siziň hemraňyz bolsun gelejegiňiz aýdyň bolsun inşallah köp sagboluň meni diňläniňiz üçin.